Nispera li inti tajba jew tajjeb l-ewwel nett u nawguralek festi mill-aqwa. Wara li għamilna Black Friday kien verament suċċess fejn ħafna min-nies ħadu ħafna mid-deals li kellna. Għal Christmas u għal New Year ħa nagħmlu xi ħaġa ġdida u differenti. Mela, min jixtieq jista' jibda minn issa stess. fuq programm ta' tliet ġimgħat konsekuttivi illi fihom ħa jiġi meta jrid u fi xħin irid, dak li aħna nsejħulu il-Platinum Unlimited Programme, li dan diġà huwa discounted għal €99, però għal żmien il-Milied, kif għamilna fi Black Friday, erġajna naqqasnieh fifty percent oħra għal sempliċiment €49 ta' tliet ġimgħat konsekuttivi ta' group sessions, taħt gwida ta' kowċis Maltin, pjan tal-ikel personali taħt gwida ta' nutrixinist kwalifikata, u apparti minn hekk tista' tiġi l-ħinijiet kollha li jkollna available għal tliet ġimgħat konsekuttivi, għal 21 days konsekuttivi. Imbagħad, għandna min li qalilna isma' jiena nista' niġi biss ċertu ħinijiet tal-ġurnata, u għal dawn in-nies għamilna l-istess programm ta' tliet ġimgħat konsekuttivi. Fejn fihom jistgħu jiġu daqqa fis-sitta, daqqa fis-sebgħa, daqqa fit-tlieta u nofs pereżempju, dik li sejjaħnilha limited schedule, fejn dak li jkun ħa jiġi dawn il-ħinijiet partikolari u allura għax hemm ftit, hemm selezzjoni ta' sessions, dan għamilnieh għal redikolaġni ta' twenty three euros. Tliet ġimgħat konsekuttivi għal sempliċiment twenty three euros dan il-limited programme. Issa. Morna pass oltre għax inħobbu nagħtu naqra rigali tal-Milied. Min irid u min jista', tajjeb, min beħsiebu speċjalment jibda bis-serjetà f'Jannar, għal Diċembru għandna bonus ikbar milli semmejna. Żewġ bonuses propjament. Ħa nibda bl-ewwel wieħed. L-ewwel bonus ħa jkun illi inti tista' tapplika illum għal dan il-programm ta' 21 days għal €49 biss li fihom ħa tiġi meta trid u kemm trid, l-Unlimited Platinum Programme. Però f'Diċembru, b'xejn, ħa tiġi għal għażla ta' sessions illi għandna daqqa fit-tlieta u nofs, daqqa fis-sitta, daqqa fis-sebgħa, mela għandna xi sessions 'l hemm u 'l hawn, li dawn f'Diċembru tista' tiġihom b'xejn jekk inti sempliċement tirreġistra illum biex tibda f'Jannar. għal dawn it-tliet ġimgħat li qed insemmu ta' unlimited program illi jistgħu jintużaw bejn it-tnejn ta' Jannar u l-21 ta' Jannar, tajjeb, tliet ġimgħat infila li jibdew mill-bidu ta' Jannar. Mela dak bonus one, Diċembru, dawn il-ħinijiet li semmejna tlieta u nofs, sitta u seba' b'xejn għal min japplika llum biex jibda f'Jannar. Bonus two, dan jgħidulu the little black dress project jew fil-każ tagħna l-irġiel, The Smaller Suit Project. Għal min minna, issa li qed joqrob il-Milied, jixtieq illi għandu xi ġrek biex tiqqafillu sew? Xi tfajla, mara li forsi l-libsa qed tiġi ssikkata, whatever. Dan huwa programm li ħa tagħmlu mid-dar, ta' kif inti ħa timxi step by step f'dawn il-ġranet ġimgħat li baqa' biex, Tejjeb iċ-ċans biex timpruvja ċ-ċansijiet tiegħek illi jitlulek dawk il-ħwejjeġ u għaliex le, dan jista' jkun ukoll il-bidu ta' ħafna progress li tagħmel aktar 'il quddiem. Dan huwa wkoll taħt gwida ta' nutritionist illi ħa tkollok riċetti, smoothies, snacks, Kotba u artikli dwar goal setting, mindset, hemm ħafna affarijiet li mhix niftakar kollox li fih għax fih ħafna affarijiet. Bonus, sorry, għal min japplika illum għal daw it-21 days għal €49 illi jista' jew jibdihom fl-immedjat ma nfakkrek jew tibdihom f'Jannar tliet ġimgħat konsekuttivi. Għandek iktar dettalji fuq jew taħt ta' fejn qed tara dan il-video, pero fejn teħel, fejn għandek xi mistoqsijiet, ħa tkellimna fuq 99003909 jew inkella ħa tibgħatilna email fuq info@newbetterlife.com. L-informazzjoni kollha għandek issibha wkoll fuq www.newbetterlife.com/christmasornewyear. għax dawn għamilnihom għal Christmas u jew għal New Year kif semmejna mela www.newbetterlife.com forward slash Christmas or New Year u fiex nistgħu ngħinkom kmandawna bħas-soltu dawn huma first come first serve b'mal li jittieħdu nagħlquhom u għal daqstant jekk vera bis-serjetà tixtieq illi tispiċċa s-sena bil-kbir u jew tibda s-sena ġdida bil-kbir waqt li ħaddieħor forsi jtella' ħafna xaħam u wejt żejjed illi mbagħad iħossu aktar diffiċli biex jaħraqhom, inti għandek din l-opportunità li qed tara dan il-vidjow li tieħu l-azzjoni issa biex tgawdihom jew minn issa stess jew inkella fl-ewwel tliet ġimgħat ta' Jannar. Jiena Matteus Grasso, niltaqgħu.